F'dinja diġitali, il-privatezza tal-persuni dejjem trid tiġi mħarsa aktar minn qatt qabel. Aktar ma t-teknoloġija tavvanza u ħajjitna tiddependi aktar fuq informazzjoni diġitali, aktar qed ikun hemm żviluppi dwar qafas leġiżlattiv u regolamenti li jipproteġu individwi u kumpaniji minn abbuż ta' informazzjoni li tista' tkun sensittiva. B'effett minn Mejju ta' din is-sena, il-liġijiet u proċeduri dwar il-protezzjoni tad-dejta sejrin jinbidlu permezz tal-GDPR, il-General Data Protection Regulations, u permezz ta' dan it-tibdil ser jidħlu fis-seħħ numru ta' regolamenti ġodda b'implikazzjonijiet legali u tekniċi li ser ikollhom implikazzjonijiet fuq iċ-ċittadini, impjegati u negozji. Illum sejrin niddiskutu t-tibdil prinċipali tal-GDPR u l-punti ewlenin li min ser jiġi affettwat irid ikun infurmat dwarhom.
Infurzar tal-liġi diġà qed isir permezz tal-Data Protection Act li għandna bħalissa. Issa naturalment ħabba dar-Regolament il-ġdid li huwa fuq livell ta' Unjoni Ewropea, ħa jkun hemm iktar infurzar, iktar wiesa' fis-sens fejn ħa jkun hemm bżonn ta' deċiżjonijiet fejn jittieħdu flimkien bejn awtoritajiet kollha flimkien. Allura jista' jagħti l-każ fejn ikun hemm deċiżjoni fejn tista' tikkonċerna xi ħaġa hawn Malta imma tkun trid tittieħed flimkien ma' awtorità oħra tal-Unjoni Ewropea, membru tal-Unjoni Ewropea.
Nilqgħukom magħna għal parti tad-diskussjoni tal-programm tagħna tal-lum mea kif sajtu segwu mill-introduzzjoni tagħna llum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dawn ir-regoli ġodda għall-protezzjoni tad-dejta u fil-fatt magħna fl-istudju għal dan il-programm illum għandna lil Dottor Charlotte Camilleri li hija l-espert legali tal-Malta Employers Association. Insellmlek Dottor Camilleri. Flimkien magħha għandna lis-Sur Matthew Castillo, Direttur ta' Kumpanija Lokali. Nsellimlek u grazzi li tinsab magħna għal dan il-programm. Fl-introduzzjoni tagħna smajna l-fatt li minn Mejju li ġej se jkun hemm dawn ir-regoli ġodda fejn jidħol il-protezzjoni tad-dejta. L-ewwel nett meta qegħdin ngħidu GDPR għaliex Qegħdin nitkellmu ħafna dwar GDPR, qed nużaw l-ittri, l-acronyms. X'qed infissru eżattament b'GDPR? Mela, GDPR qegħdin nirreferu għal regolamenti illi jissalvagwardjaw kemm il-privatezza u kif ukoll id-dejta li għandha x'taqsam maċ-ċittadini Ewropej. Mhm. Issa, kjarifika. Il-GDPR tiġà hija fis-seħħ. Il-pajjiżi membri. Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea ingħataw sentejn biex jaderixxu ma' dak li hemm fil-GDPR u dan kien fl-2016. Fil-25 ta' Mejju ta' din is-sena, dak it-terminu, dawk is-sentejn, sa jiskadu u allura minn dik id-data l-pajjiżi membri u l-entitajiet kollha fihom eżistenti għandhom ikunu qegħdin josservaw il-regolamenti tal-GDPR. Il-GDPR mhijiex xi ħaġa ġdida għax fl-1994 l-Unjoni Ewropea kienet ħarġet bid-Data Protection Directive. U infatti 50 fil-mija ta' dak li illum insibu fil-GDPR kien diġà jeżisti fid-Data Protection Directive. Id-differenza hi li fin-1994 kien hemm direttiva u allura l-pajjiżi membri kellhom id-diskrezzjoni illi jilleġiżlaw kif iridu bil-proviso illi dak li hemm stipulat fid-direttiva tiġi implimentata fil-pajjiż Din id-darba qed nitkellmu fuq regolament u r-regolament irid jiġi implimentat in toto, jiġifieri kif inhu, litteralment copy u paste fil-liġi Maltija. U allura hawnhekk qegħdin naraw kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti saħħa lill-privatezza ta' ċittadin Ewropew. U sal-25 ta' Mejju ta' din is-sena, l-entitajiet kollha jridu jkunu qegħdin jaderixxu mal-provvedimenti tal-GDPR. Sur Castillo, anke mill-aspett tekniku, x'implikazzjonijiet għandu l-GDPR fuq l-andament ta' negozju, inti direttur ta' negozju? Mela, bażikament il-GDPR ġiet fis-seħħ biex bażikament tipprova tixxiftja l-bilanċ tal-poter bejn il-kumpaniji u il-konsumatur. Illum il-ġurnata d-data tagħna qiegħda fil-beraħ kullum kien biżejjed naraw jekk nużaw social media, tkun f'mailing list ta' kumpaniji. U qabel il-konsumatur ma tantx kellu kontroll fuq id-data tiegħu kif tintuża u kif tiġi storjata. Meta ngħidu dejta, informazzjoni personali. Eħe, informazzjoni li li tidentifika l-persuna. Kull informazzjoni li tidentifika l-persuna hija meqjusa bħala dejta personali tal-persuna, ġifieri jista' jkun ismek, kuljomok, date of birth tiegħek, sakemm huwa hemm link biex isibu min inti, min int, dik titqies bħala dejta privata, dejta personali tiegħek. Jiġifieri li qed isir bil-General Data Protection Regulation, li hija GDPR, qed jipprova jsir shift mill-poter li kumpaniji għandhom, speċjalment kumpaniji kbar, għal iktar protezzjoni tal-konsumatur. Jiġifieri dak ħa jkun l-ewwel u l-ikbar change li ħa jsir bil-GDPR. Jiġifieri kumpaniji b'mod B'mod tekniku, il-focus tagħhom irid ikun il-protezzjoni tad-data tal-individwu. Aħna ngħidu, whatever you cannot control u protect, you shouldn't actually collect. Whatever you don't want, you shouldn't actually even collect it. Għax ladarba int tiġborha, int qed tieħu responsabilità ta' dik id-data. Jiġifieri permezz ta' din il-liġi, permezz anke ta' dawn it-tibdiliet, in-negozji se jkollhom responsabilità f'dan kollu? Diġà, għandhom responsabilità bil-Data Protection, bil-Data Protection Act, jiġifieri li jipproteġu d-data. Preżenti. Preżenti.
Imma issa ħadd tkun iktar in focus, għax bażikament issa hawn hype kbira dwar il-General Data Protection Regulation, u l-kumpaniji b'mod attiv iridu jiggarantixxu li d-data li qed jiġbru kemm huma li qed jiġbru huma u kemm li qed jipproċessaw huma jew jipproċessaw b'xi ħadd billi jużaw kumpanija oħra tipproċessalhom id-dejta, iridu jiggarantixxu li d-dejta hija safeguarded. Id-dejta hija safeguarded u jagħtu lok lill-individwu li huwa l-owner tad-dejta għax ultimately id-dejta, l-owner tagħha jibqa' l-individwu li hu jissuplixxiha. Ittih mezz jew mezz ta' kif jista' jibdilha, jabdejtja, jiddilitja wkoll jista' jitolbok li isma' jiena ma rridx nibqa' fuq id-database tiegħek. Jiġifieri u hemm proċedura f'kemm ukoll trid tirrispondi għal dawn ir-requests li jkollok u trid tipproteġiha. Qisha kienet bażikament id-data tiegħek personali. Sew, u kif ħa jkun hemm din il-garanzija biex ngħidu hekk? Issa, il-kif, il-kif, il-kif hija diffiċli, jiġifieri kull kumpanija trid ħajkollha l-sistemi tagħha. Imma s-sistemi jridu jkunu in place biex jiggarantixxu dan. Ovvjament, għaw Malta through Data Protection Commissioner li huwa l-persuna li ħajkollu għandu ħajkollu awtorità biex jiggarantixxi li l-provvedimenti tal-GDPR huma aderiti minn kumpaniji. Kull kumpanija ħa jkollha tiggarantix li għandha l-metodi interni biex tissejfgardja d-dejta kif qed jiġu storjati, kif qed tiġu miġbura u jrid tkun hemm bażi legali għaliex inti qed tiġi u jrid tkun hemm raġuni għal xiex inti qed tiġbor id-dejta tal-konsumatur, mhux konsumatur biss għax jista' jkun ħaddiem, tad-dejta privata ta' xi ħadd. Ġifieri inti jkollok raġuni valida għal xiex qed tiġborha u għal xiex qed tipproċessha u jrid ikollok terminu li int ħa żżomm. Għal kemm żmien tista' żżomm hawn? Eżatt, eżatt, eżatt.
Ippermettuli ftit, ser nagħmlu waqfa qasira kummerċjali, imbagħad inkomplu niddiskutu dwar dan minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, ibqgħu magħna.
Mod ġenerali għandek ħafna prinċipji u requirements li jessistu diġa fil-direttiva dawk għedin u koll fil-regolament il-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Ma bid-differenza li huma iktar preskrittivi. Allura eh, għandek per eżempju rigward id-dritt illi persuna tista' titlob lil qed tipproċessa data dwarha biex tgħaddiha lill-organizzazzjoni oħra. Għandek ħafna drittijiet fejn jidħlu drittijiet tat-tfal biex wieħed jieħu iktar jieħu ħsieb iktar id-drittijiet tat-tfal. Għandek il-bżonn illi tittamel iktar tkun iktar trasparenti bil-mod kif tipproċessa id-data u trid tinforma minn qabel b'kollox lill-individwu kif qed tiġi proċessata li diġà teżisti imma tittati iktar informazzjoni. Imma mbagħad fuq kollox għandek joħroġ ukoll iktar b'saħħtu d-dritt li Inti d-data dwarek tintnesa meta tkun qed tiġi proċessata dik id-data. Diġà qiegħed requirement bħalissa, ma d-differenza qiegħda illi trid tinfurmah minn qabel lill-individwu biex tgħidlu għal kemm ħa żżomm dik id-data dwaru. U mbagħad fuq kollox għandek il-multi li huma ħafna iktar għaljin milli tipprovdi l-liġi tagħna bħalissa u d-direttiva. u li se jkun hemm ukoll il-kunċett illi jittieħdu dak li ngħidulu one stop shop mechanism fejn allura jkunu jridu jaħdmu f'ħafna flimkien ħafna data protection authorities madwar l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.
Nilqgħukom magħna għat-tieni parti tal-programm tal-lum MEA fejn illum qegħdin nitkellmu dwar il-GDPR, il-General Data Protection Regulations. Ħa nkomplu ftit dwar dak li konna qegħdin ngħidu fil-fatt fl-ewwel parti tal-programm tagħna anke dwar wieħed irid negozju jew kumpanija trid tiggarantixxi li din id-dejta miġbura se tkun salvagwardjata. Nafu li permezz tal-GDPR irid ikun hemm ukoll data protection officer. X'inhu l-irwol ta' dan id-Data Protection Officer? Oriġinarjament fil-Data Protection Directive kien hemm l-obbligu illi jkun hemm notification lid-Data Protection Authority li f'Malta għandna d-Data Protection Commissioner. Fil-GDPR din tneħħiet, jiġifieri m'għadx hemm l-obbligu illi jsir notification lid-Data Protection Authority li f'Malta hija Commission. Però li ġara permezz tal-GDPR irid ikun hemm an internal irid ikun hemm an internal policy fejn l-informazzjoni kollha ġiet tkun miġbura biex jekk xi ħadd mill-Awtorità jistaqsi għal dik l-informazzjoni, l-informazzjoni qiegħda hemmhekk available, x'informazzjoni inġabret, jekk ġietx ipproċessata, minn min ġiet ipproċessata, x'kienu r-raġunijiet, jiġifieri everything has to be in place. Però dik hija xi ħaġa li tista' ssir interna fil-kumpanija. Għal dawk il-kumpaniji li huma jew entitajiet li huma kkunsidrati kbar jew inkella għandhom aċċess għal dejta li hija kkunsidrata sensittiva u allura hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kumpaniji li jimpjegaw 'l fuq minn 250 ruħ, pereżempju, qegħdin nitkellmu fuq. sptarijiet, banek, insurance agencies li jkollhom informazzjoni li hija sensittiva ħafna, hemmhekk hemm l-obbligu li jkun hemm a data protection officer. Id-data protection officer hemm ħafna kriterji biex wieħed ikun jista' jilħaq data protection officer, jiġifieri mhix kwistjoni li any man in the street jista' jaqbad u jiddeċiedi li ħa jkun data protection officer il għaliex hija xi ħaġa speċjalizzata ħafna, hija xi ħaġa teknika ħafna. il-persuna jrid ikollu background tajjeb ħafna. U allura hemm l-obbligu li dawn l-entitajiet ikollhom id-data protection officer biex hu jassumi dik ir-responsabbiltà u jara li kollox qiegħed isir kif suppost. Tajjeb illi ngħidu wkoll illi meta niġu għal data protection officer, dan jista' jkun jew impjegat tal-entità jew inkella s-servizz it can be outsourced. jiġifieri xi ħadd jiddeċiedi illi jassumi s-servizzi ta' Data Protection Officer minn barra l-kumpanija. Difatti, jista' jkollok a Data Protection Officer illi qiegħed jagħti servizz lil numru ta' entitajiet. L-importanti hu illi dan ikun available biex meta l-entità jkollha bżonn tikkomunika miegħu jew meta d-Data Subject ikollu bżonn illi jikkomunika miegħu, dan ikun available, jiġifieri jkun hemm aċċess. Importanti li anke l-awtorità, anke d-Data Protection Commission, tkun mgħarrfa min hu d-Data Protection Officer biex jekk ikollha bżonn tistaqsi għal xi informazzjoni, kwalsiasi informazzjoni, tkun taf ma' min għandha tikkomunika. Jiġifieri provided illi. the infrastructure is in place, m'hemmx għalfejn il-persuna tkun ingaġġata mill-kumpanija, imma tista' tiġi minn barra l-kumpanija. Sur Castillo, fir-rigward ta' dan kollu, wieħed jistaqsi x'aġġustament huwa meħtieġ f'negozju żgħir jew kbir biex jaderixxi mal-proviżjonijiet tal-GDPR?
L-answer, m'hemmx soluzzjoni waħda. Għax jiddependi ħafna mit-tip ta' business li wieħed ikollu. Jiġifieri anke fis-settur li fih li fih taħdem. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti imma li kull business irid jagħmel hija l-ewwel ħaġa irid ikun konxju tal-proċessi kollha li jieħu biex bażikament jiġbor id-data, ir-raġuni għalxiex jiġbor id-data, it-termini ta' kemm iżomm id-dejta, idaħħal sistemi biex jiggarantixxi s-sigurtà tad-dejta, kemm sistemi tekniċi biex jara ovvjament li m'hemmx aċċess għad-dejta minn xi ħadd li mhux awtorizzat, infatti aħna nitkellmu that you should be able to access data on a need-to-know basis, jiġifieri jekk jien m'għandix nagħmbiha, ma għandux ikolli aċċess għal dik id-data, għax ladarba jien għandi aċċess għal data li ma għandux ikolli, ma għandix għaliex ikolli aċċess għaliha, qed niftaħ il-bieb għal intrużjonijiet. Jiġifieri m'hemmx formola waħda, m'hemmx bakketta maġika li nista' ngħidlek għamel dawn l-erba' proċessi u awtomatikament inti ħa tkun compliant mal-GDPR għax jiddependi ħafna min-natura tal-business. Per eżempju, jekk inti kumpanija tal-marketing, ħa taffettwak ħafna għax ħafna kumpaniji tal-marketing jiġbru data, jibagħtu newsletters, jibagħtu SMSs. Per eżempju, f'dak il-każ, kumpanija tal-marketing trid tiggarantixxi li kellha dak li jissejjaħ opt-in. Jiġifieri il biex inti tibgħat messaġġi promozzjonali lil persun lil lil persuni, inti tiggarantixxi li dik il-persuna tagħtek Il-permess. il-permess. Mhux just jiena qed nassumi li l-persuna tatni l-permess jew ġibt id-dejta minn xi mkien ieħor jew U bgħat u bgħattilha messaġġ jew fittixtha fuq l-internet, ġbartha minn xi mkien u għamiltha tiegħi u qed nibgħatilha at random. Le, jiena rrid ikolli consent opt-in ta' dak il-persuna biex jien se nibgħatlu d-data. Jiġifieri dawk. Apparti minn hekk biex inkompli ma' dak li kien qed jgħid Matthew, issa poġġew ħafna enfasi fuq il-consent li ħa jingħata. Ma jistax ikollok paragrafi twal b'terminoloġija legalistika li ma tinftihemx. Il-lingwaġġ li jintuża jrid ikun sempliċi Biex kulħadd biex jifhmu. kulħadd jifhem għalxiex qiegħed jagħti l-kunsens. Jekk le, allura dik l-entità qed tkun eh, in breach of GDPR u ovvjament hemm il-penali. Ekku. X'jiġri fil-fatt jekk kumpanija ma tkunx konformi mar-regolamenti tal-GDPR? Il-liġi stabbiliet strata ta' penali differenti meta jkun hemm infringements differenti. Il-massimu li wieħed jista' jeħel huwa jew four per cent tal-global turnover tal-entità jew inkella twenty million euros, whichever is the highest. Jiġifieri hawnhekk aħna qegħdin naraw kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti importanza l-privatezza taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. There is a strata, jiġifieri skont l-infringement, it could be two percent, it could be four percent, imma dak huwa l-massimu. U jiddependi ħafna mill-aggravju li wieħed ikun għamel, jiġifieri fejn ma jkunx mexa mal-liġi, fejn ma jkunx issodisfa l-provvedimenti tal-liġi. Imma se jkun hemm xi tip ta' monitoraġġ biex wieħed jassigura li kull kumpanija lokali qiegħda konformi ma' din il-liġi?
Ara, nistgħu ngħidu li Probabbilment ħafna mill-monitoraġġ ħa jibda jsir mill-konsumatur innifsu. Jekk ikun jaf bil-liġi. Ħa ngħidlek,
qed tieħu ħafna pubbliċità l-liġi u kulħadd issa llum il-ġurnata huwa iktar knowledgeable mid-drittijiet tiegħu. Jiġifieri llum il-ġurnata jekk int persuna li taħseb li għall-argument qed tiġi spammjat, qed tirċievi dej, qed tirċievi informazzjoni jew taħseb li xi ħadd għandu informazzjoni tiegħek mingħajr mingħajr ma int tajtu l-awtorizzazzjoni, tista' titlob biex dik biex dik l-informazzjoni tiġi erased, titneħħa, għandek il dak li jgħidulu ir-right to be forgotten. U jekk taħseb u jekk il-kumpanija tibqa' tippersisti billi tibgħatlek l-informazzjoni anke meta ma tridx, imbagħad hemm il-proċeduri li jistgħu jittieħdu. La darba inti tirraporta teknikament, din, imbagħad hemm l-awtoritajiet li jridu jieħdu l-passi. Il-konsumatur irid jirrapporta mal-Kummissjoni? Eżatt, mhux
l-ewwel irid jieħu l-isteps li jrid jieħu, l-ewwel irid japproċċa l-kumpanija li jaħseb li għandha d-dejta tiegħu jew li rċieva informazzjoni minn għandha li ma tawx li ma tax awtorizzazzjoni lilha. U mbagħad minn hemmhekk jiskalaw jiskalaw il-proċeduri. Kemm ta' qed ngħidu mill-25 ta' Mejju, kemm taħsbu li l-intrapriżi, kumpaniji, negozji lokali huma lesti għal din il-bidla fir-regolamenti? Naħseb illi l-kumpaniji li huma pjuttost kbar, iva, illa għaliex qegħdin isiru ħafna information sessions, konferenzi, l-attendenza hija mhux ħażin, jista' jkun li hemm bżonn isir iktar awareness għall-businesses żgħar. Issa, irridu nżommu f'moħħna li 99 percent tal-businesses Malta huma micro businesses, jiġifieri jimpjegaw anqas minn għaxar minn nies. Naħseb li l-enfasi hemmhekk għandu jitpoġġa. Illa għaliex il-GDPR ħa tkun qed tapplika għal kulħadd, mhux ħa tkun qed tapplika għall-kumpaniji kbar biss, imma anke għal dawk in-ninety nine per cent tal-kumpaniji Maltin li għandna. Ekku. Jiena nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna għall-programm tal-lum fejn illum tkellimna dwar il-GDPR, dawn ir-regolamenti ġodda, General Protection